CCM dawtu, thazaang a petu, hmunkip ramkip um Chin miphun vialte lunglawm tein kan in don ṭhan hna. Tuzing zongah CCN in thawngpang tlawmpal te ka van chim ṭhan lai. Ka chim hlan te ah ka chim hnga dingmi tlangtar tete ka van langhter hmasai ta lai. A hmasa bik ah Hakha Cawbuk sang CCU ralhrial dornak kong, a pahnihnak Khampat khuami chungin nungak pahnih ralṭhak nih an tlaih hnanak kong, Matupi peng ah pastor pahnih bomb an i lamh sualnak kong le CNA ralkap pakhat nih ram le miphun caah a nunnak a peknak kong an rak si lai. A si ahcun thawngzamhnak lei ah ka van kal colh lai. Hakha Cawbuk Sang CCU ralhrial dornak kong Hakha Cawbuk Sang CCU ralhrial dornak IDPS camp le chungkhat sin ah kum thong hnih kum kul le kum hnih March ni kul le nili in kum thong hnih kum kul le kum hnih April thla nili zing tiang aa dormi Hakha peng Zokhua in ralhrial minung zuthum sawmnga pariat hna cu HTPH IDPS MC tawlrelnak in kum thonghnih kum kul le kum hnih April nili chun ah amah an khua Zokhua ah dam tein le him tein khua kan hlam kho cang tiah thawng an thanh. Hakha an i dor chung vialte zohkhenhtu hna le zuamkentu Khrihfabu siseh pumpak nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei tiin HTPH Facebook page nih lunglawmhnak ca a van tar. A pahnihnak Khampat khua nungak pahnih ralhrang nih an tlaih hnanak kong. Khampet khuami nungak Vanswidim le nungak Ṭhachin Hniang cu kum thong hnih kum kul le kum hnih April thla ninga zanlei suimilam pali hrawngah Ṭumu in Rengkun kal an i thawh pah ah sac ralhrang nih an tlaih hna tiah thawng kan theih. Nungak Vanswidim le nungak Ṭhachin Hniang cu Sakae ramṭhen Kale peng Cikung khupawng checkgate ah Cintai Aung mawṭaw cu ralhrang nih an dirter i cheknak an tuah. Cu mawṭaw a citmi chungin CDF KKG he pehtlaihnak nan ngei tiin ralhrang nih nungak Van Sui Dim le nungak Ṭhacin Hniang an tlaih hnanak hi a si. Matupi peng ah pastor pahnih bom an lam sualnak kong ka rak chim lai. Chin ramkulh Matupi peng Parzua khua sianginn kulh chungah a luancia April thla nihnih ah khan biaknak lei pastor pahnih bom an i lamh sual caah hniamhma fak ngaiin an tuar tiah thawngpang kan theih. Hi bawm alh aa lamhtu pastor pahnih hna cu an min ah Pastor Romeo, kum sawmthum kum sarih le Pastor Tin Za Lian, kum sawmli le kum thum hna an si. Pastor Tin Za Lian cu bawm aa lamh sualnak in a ke khattalei a hul caah Mizoram ah sii-ai in thlopbul cuahmah lio a si tiah thawngpang kan theih. Khuadang kal an i timh pah lampi ah sianginn kulh chung an phanh ah hi thil an ton hi a si. Hi sianginn hi a hlan ahcun Matupi peng Razua khua ralbawmtu ding ah a rak phanmi ralhrang hna an rak umnak hmun a si. Anmah ralhrang cu hmun dang ah an i ṭhial cang nain an i ṭhial lai ah a hmahtakmi bom a si tiah khuami pakhat sinin kan theih. Anmah ralhrang lei nih cun CDF nih an hmahmi bom an a lamhsual caah pastor pahnih hliam an tuar tiah thawng an zam. Asinain CDF Rizwa nih hi bom hi Ral bawm dingin a rak phanmi ralhrang nih an hngahmi bom a si tiah fehternak thawng an thanh ṭhan. Hi bom cu ralhrang nih an hngahmi bom a si i thianhlimnak an tuah khawh rih lo caah khuami hna cu a pawngkam ah i chawh leh lo dingin CDF Ruzua nih ralrin peknak an tuah. A donghnak ah ram le miphun caah Chin pasal pakhat nih a nunnak a peknak kong ka rak chim lai. Chin National Army ralkap chungin pasalṭha a simi Si Tu Aung nih ram le miphun caah a nunnak a pek. Chin pasalṭha Si Tu Aung cu kum thonghnih kum kul le kum hnih April thla nihnih ah ralzamnak hmunhma pakhat ah a biakam bantuk tein ram le miphun caah a nunnak a pek tiah thawngpang kan theih. CCN thawng kan chimmi a kan zohtu nan dihlak cungah kan i lawm tuk. Hi hnu hmailei zongah nangmah pumpak pakhat thapeknak kan herh rih. Thazaang rak kan pe rih u. Hi hnu hmailei zongah dam tein kan tong ṭhan hna lai. Chun ṭha, mangṭha dih u.